zwino vhaṅwe musi vha tshi ḓidzhenisa kha hezwo zwithu ndi mafhungo ṱoḓa eh, zwine nga tshikwara ri ndi status ndi ngazwo tshiṅwe tshifhinga ha vhafunzi vha tshi wana muthu a tshi vha mudededzi nga matsheloni vha wana a tshi vhopfi o no vha mufunzi hu si kale kale o no vha bishop o no vha archbishop o no vha mini mini ndi mafhungo o ṱoḓa status nga nḓila dzi si dzone zwino a thi kori ndi vhoṱhe vhane vha ḓivhidza nga edzo dzi title vhane ra khori vha via mara vhaṅwe vha hone vha shumisa miṱuvha ya vhathu vhafunzi vhane vha khou shumisa yo maanḓa eh zwi a ofhisa ngori tshiri mudzimu uyu avha vhathu vha tenda zwori mudzimu o vha fha maanḓa izwi a tshi vha vhidza arali kereke dzine vha dzhena dzone zwo ita process yoṱhe vha ya na zwikoloni vha vhuya vha odeniwa vha ṋewa na zwivhidzo uri vha shume henefho zwi amba uri havho vhathu vha na maanḓa a u shuma zwe vha pfhi vha shume zwone mara vha tshi vho ḓidzhenisa kha u shumisa miṱuvha ya vhathu lushaka lu ḓo fhela vha ḓo sala vha tshi vho fudza vhonyi tshiṅwe tshine nda vhona unga tshi ita uri vhathu vha ḓidzhenise kha haya mafhungo ndi u ṱoḓa saphotho kana membership uri i vhe khulwane hafha ri khou zwi ambela siani ḽa zwa kereke uri vhafunzi vha khou litsha u ita tshumelo ya u ya nga muḓi nga muḓi uri vha kone u wana vhathu vhaswa vhane vha ḓoḓa vha vha miraḓo ya kereke mara arali zwanḓa zwa muthu vha tshi tenda uri zwi ḓo vha ṋea tshifhinga kana tshikhala tsha uri vha kunge vhathu hezwo zwithu zwi a ofhisa ngori a zwi shumi hezwo zwithu muthu u to ya a ita zwe mudzimu a mu vhudza zwone eh, a ita zwiḽa zwine nga tshikwara ndi ndi u evangelize kha dziṅwe dzi kereke vha ḓo ri ndi dzi crusade kha ri litsho u shumisa miṱuvha ya vhathu ngori hezwo zwithu zwi ya ri dzhenisa na ḓakafala vha vhona zwithu zwi si tsha tou dzula nga nḓila yavhuḓi
vhafunzi vho thiphira mahala vha tshivhidzo tsha full gospel vho kaiza vhukuma vhafunzi vha no vanga zwa vhurereli na u via samusi u khou pfala hu na vhafunzi vha no khou shela mulenzhe kha u via muhumbulo wa vho muhulwane u wa uri zwivhidzo zwi khwaṱhe uri vha khwaṱhisa hani zwivhidzo nga u via vha ḓo ḓi a wana zwavhuḓi kha vhane vha zwi ita na vhane vho ṱangana nazwo ndi uri vha khwaṱhisai zwivhidzo nga u via huṅwe vha vha khulusa uri vha vhe na vhupfiwa huṅwe vha vhe na maanḓa huṅwe hu vhe na u ḓala ha vhathu uri maitele a ya sani a khou itiwa nga vha ni khou pfhi ndi vhafunzi zwa zwo tea na uri vha zwi ite eh, arali e mufunzi ane khou pfi o vhidzwa nga mudzimu ha tshilaho a zwo ngo tea zwori a khwaṱhise tshivhidzo nga u via a zwo ngo tea zwori a ḓadze mbalo ya vhathu tshivhidzoni nga u via ngori vhaṅwe vha zwi ita khou tama uri vha vhe na maanḓa a u pfiwa zwavhuḓi vhuḓi maitele a ya u via ndi maitele ashu sa vhavenḓa hone ndi maitele a kale kana o ḓi tou tutuwa musalauno arali zwo ralo zwi ṱuṱuwedzwa nga mini muḓivhi wa sialala na mvelele vho thirabeli robert rakhaḓani vho ri fhaṱusa zwinzhi kha fhungo heḽi lushaka lwa vhavenḓa nga mvumbo yalo u bva tsikoni a ro ngo vha vhathu vha maitele mavhi enea a no khou ambiwa ane ra khou pfala ṋamusi o ambarela shango ḽashu hangeno vhembe nga maanḓa maanḓa a zwi ṱutshelani na uri ndi maitele a vhavenḓa na ngori na kha dziṅwe tshaka zwi ḓivha hone musi vhathu vha tshi khou bva kha maitele kwao vhathu vhoṱhe vha no khou shumisa mituba ya vhathu vha tshi ri i ḓo vha shumela kha ri ya ri yo tsheka ri yo lavhelesa zwavhuḓi a thi vhoni zwi tshi khou shuma hezwi zwithu ku soko vha kutendele ko khekheluwaho ko ko polikaho ko ko bvaho nḓilani a zwi shumi hezwo zwithu zwa mituba ya vhathu ro no fa vhomaine manzhi vha khou hanedza rina ri shumi nga mituba ri tou shuma thusa vhathu ro no fa mahosi na mini ngauri vha ya zwi ḓivha nga ngoho hu tovhori vho kheluwaho a vha nga ḓi amba uri vha ya ita fhedzi a si mvelele na mvumbo na ndavhuko yashu ya u ṱoḓa miṱuvha u imisa zwivhidzo u imisa tshini na tshini na tshini a zwi tshimbili nga malofha kana nga miṱuvha ya mivhili ya vhathu vha ḓo wana vhaṅwe vha tshi tenda uri muṱuvha no nga maṱo ndi khou ṱoḓa zwanga zwi tshimbile ndi vhonele kule kana zwi iteni ndo ṱoḓa ḽiṱo ḽa muthu muṅwe a ḓiri tshanḓa tsha muthu muṅwe a ḓiri mulenzhe wa muthu hu na miṱuvha ine ya tou dzhiiwa i ya ndeme vhukuma nga havho vha no khou ita Miṅweni ndi tshanḓa tshi ḓo vhidzelela vhathu ndo tshi gwela hafha kana ndo tshi vhea firidzhini hanefho binduni hu sa dzheni muthu na zwiṅwe zwi no nga zwezwo. A zwi shumi nga u ralo, ndi lutendo lwo bvaho nḓilani. Zwi nga vhanga vhathu vha sa kereki kana vha no kereka. Vha sa kereke vha ḓo lasi mvelele ya Tshivenḓa. Vha Murena vha ṱoḓa zwa uri ndi vhugevhenga na vhuvhi zwine a zwi tshimbilelani na lutendo lwa Tshikriste. Fhedziha u nga si tou amba uri zwo thoma lini. ngauri musi hezwi zwithu zwi tshi vha hone zwithu zwi ḓi itea kule na zwipfela tshipfufho itea tshithu hangeini muthu ongalangala o wanala o no ṱuwa shangoni muṅwe muraḓo siho zwa fhela fhela tshifhinga tshilapfu vhathu vha hangwa nga fhaḽa zwa soko dovha zwa wela huṅwe na soko pfha upfi upfi upfi upfi zwa ri sia zwi khou ri ḓisa kha fhungo ḽa uri zwo ḓi thoma kale a zwi zwa kale kale vhukuma vhatsikoni a si mvelele na mvumbo yashu zwo ḓa zwa vha hone zwezwi ho no ṱanganana vhathu vha si tsha tevhedzela maitele one ho no vha na vhathu vha no ḓivha kana vho dia ḓivha na vhaṅwe zwa ita uri vhaṅwe vha vhe na mitsiko vha ṱoḓe zwithu zwine zwa nga vha thusa zwa swika na kha uri vhaṅwe vha vhe na lutendo u kheluwa u swika kha lutendo lwa uri zwi amba uri rangana nga dza muthu zwiṅwe zwake zwi ḓo tshimbila vho maine vho nthetshelesa ini nixon malada vho ḓadzisa vha ri kale haya mafhungo o vhasiwa ndi zwithu zwine ra zwi pfa ano maḓuvha nga vhane vha anḓadza mafhungo kale Riṋe ro vha ri tshi ri ri tshi hula, ro vha ri tshi pfa hu pfi, U songo tshimbila vhusiku, wa tshimbila vhusiku u na data ḽi a ḽa, u ḓo ṱangana na mavi a vhathu. Riṋe ro vha ri tshi zwi dzhia zwa uri vhakegulu kana vhathu vhahulwane vha vha tshi itela uri ri sa tshimbile vhusiku. Havha ndi vhomaine Vho Elisa Nḓou, ndi muraḓo wa Midzi. Hei, ro tou shushwa, ri khou tou tshuwa no tshuwa hafha zwino nga ḓumbu ḽo ri welaho heḽi ḽa mavi a vhathu. Riṋe nga mvumbo ya vhoriṋe ya vhomaine a ri zwi ḓivhi. Ri ḓivhadzwa uri vhomaine vha shuma nga mudzi ri shuma nga mudzi wa mushonga hezwi zwa u via vhathu zwine muthu a sina luvalo rine a ri zwi ḓivhi a ri ḓivhi zwori ndi ngani havha vhathu vho via vhathu vha sina dzimvalo vha vha vho dzimuwa ngani olu luvalo vha tshi vhulaya muthu o vha donolela maṱo ndi zwone khou ri shusha vho maine muṱuvha wa muthu a u shumi a u shumi muṱuvha wa muthu u shuma mudzi we vhone vha rumiwa nga makulu wavho havha vho vhafhaho mushumo ndi vhone vho vha rumaho uri vhone vho tea u sumbedziwa vho lala uri vhone vho tea u shuma nga zwifhio vha songo fhuriwa nga muthu a ri muṱuvha wa muthu u ya shuma muṱuvha wa muthu a u shumi na ḓuvha na ḽithihi rine ri shuma nga mvumbo ya vhoriṋe zwe ra ṋewa zwone nga vhomakulukuku havha vha tumbuka vhathu havha mavi a vhathu nṋe vha khou ri mangadza uri ndi ngani vha si na luvalo ngauri na kale mvumbo ya vhoriṋe muthu a tshi khou tea ita tsho vhifhaho luvalo lwawe lu ya amba naye zwino a ri ḓivhidza uri ndi ngani vha si na mvalo vha tou vha na zwine vha shumisa vho thoma vha ya afho hune vha ya hone vha vhafha zwo dzima luvalo Ndi zwone zwo no khou ri mangadza hezwo. Nṋe ri ḓivhadza uri arali muthu a vhulaya muthu nga mvumbo kana vhone vha khou tou ita tsho vhifhaho, muya wa uḽa muthu u vha sala murahu wa vha tambudza u ya nga u sa fheli. Vha ḓo vhuya vha dzhena mavuni hone vha tshi khou tambula nga muya hoyo u tshi khou vha tambudza vhusiku na masiari. Zwino vha khou mangadza uri ndi ngani vha sa litshi iyi mirunzi ya havha vhathu, iyi mimuya ine vha khou i haṱula muthu o vha sedza ha vha hashi nga muya wa wena na hayo malofha a tshi khou gabekana a tshi tevhukana, vhone vha tshi balelwa u tshuwa. Kha ṱhoḓulusiso dzavho dza pfunzo, Vhafunzi Dokotela Arunamutwe Enos Randitsheni vho wanulusa uri hu na tshakha dza mavi a vhathu. Kani ha u via muṅwe na muṅwe kha zwigwada izwi. Fhedziha musi ndi sathu amba uri e, vho no kokwamea ndi vhafhio, ndi zwi sumbedze hafha uri a si uri muṅwe na muṅwe o no pfi u wela kha itsho tshigwada ndi uri u ya via. Hu tou vha uri vhaṅwe vha hone vha ya via. Ndi zwiṱanu. Tsha u thoma ri na tshigwada tsha vhomaine eh vho maine a tshi kwamba vhaḽani vho no shuma zwibadela ndi kwamba vho maine vhane eh vhathu vha ya vha tshi khou yo vhonisa kana vha tshi khou yo humbela mashudu vhaṅwe vha hone vha ya kwamea zwi tshi ḓa kha sia ḽa u via ngauri na miṱuvha ya vhathu i ita i tshi shumisiwa ri na vho maine vhane vha imisa mirundu vhane vhaṅwe vha hone vha ya via ngeno vhaṅwe vha sa vii zwa uri muthu u ḓo zwi ḓivhisa hani zwa uri avha ndi vhomaine vha vhukuma kana si vha vhukuma a huna ni anga zwi ḓivha ngauri maine ndi maine vhathu vha tshiya khaye vha vha vha khou ṱoḓa uri a vha lafhe zwino hezwi musi mirundu i tshi imai kha havha vhomaine vhane vha via zwi amba uri murundu u sathu ima hu funa u vha na muthu ane a viiwa na musi u tshi fhindulela vhaṅwe vha hone vha ya via na musi u tshi yo swa vha ya via zwino ndo vha ndi khou ṱoḓa uri ndi to pfala zwavhuḓi hafha uri a hu khou pfhi ndi vhomaine vhoṱhe vhane vha imisa mirundu vho no via mara vhaṅwe vha hone vha ya via zwino ndi mashudu mavhi a uri hezwi zwithu zwi khou itea kha vhuno vhupo ha fhano vhembe ngauri tsedzuluso dzi nṋe nda dzi ita ndo dzi ita kha vhuno vhupo ha vhembe ndi khou nyanga u sedza uri ndi mini tshine tsha ita uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou viiwa vhunga ndo sumbedza hafha uri ndi na tshaka ṱhanu dza vhathu vho no pfi vha via naho ndo sumbedza hafha uri a si muthu muṅwe na muṅwe o no via kha hedzo dzi tshaka ṱhanu kha vhomaine vhane vha via vha tshi itela u imisa mirundo yavho na ra ri khou humbela uri a vha wani na dziṅwe dzi nḓila dzine vha nga dzi shumisa u imisa mirundo yavho u fhirisa u shumisa miṱuvha ya vhathu hezwi vha tshi itela uri miruluni yavho ngoma dzavho dzi kone u khwaṱha ndi vhona unga ngoma i a kona u khwaṱha na musi hu songo vha na miṱuvha ine ya khou shumisiwa u imisa mirundu hezwi musi i sathu ima kana hezwi musi i tshi fhindulela kana hezwinoni musi i tshi swa nṋe ndo vha ndi khou tou humbela uri a ri shumisani na uri vhathu vha lushaka lwashu vha vhulungee na riṋe vho ri kone u vha na dzina ḽavhuḓi na vhomaine vha kone vho u wana dzina ḽa vhuḓi ḽa uri ri khou shuma nga nḓila ine ra tea uri ri shume ngayo hu si na muthu o no khou viiwa tshiṅwe tshigwada tshine tsha kwamea ndi tsha mahosi hu na mahosi vhane vha kwamea um eh, vho no khou fhedza vhathu hafha tshiṱirikini tsha vhembe mara a si vhoṱhe ndi ḓo zwi ṱalutshedza zwezwo musi ndi tshi ya uri ndi vha zwi itisa hani um tshiṅwe tshigwada ndi tsha vhafunzi ri na vhafunzi vho no viya hafha mara se mufunzi muṅwe na muṅwe no viya mara vhaṅwe vha viya tshigwanda tsha vhuṋa ndi tsha vhorapolotiki vhaṅwe vha hone zwezwi musi khetho dzi tshi vhoḓa kana zwezwi musi vho no khethiwa u khwaṱhisa maanḓa ane vha vha nao e vha ṋewa nga vhafuthi vhaṅwe vha hone vha shumisa naho vhaṅwe vha sa shumisi tsha u fhedzisa ndi tsha vhoramabindu vhoramabindu hafha nga maanḓa maanḓa ri khou amba vhene vha vhane vha bva nnḓa na vhene vha vhane vha bva hanefhano nga ngomu um shangoni ḽashu eh vhaṅwe vha hone vha kwamea zwi tshi ḓa kha mafhungo a mabulayo a ḓaho ngo via vhomaine ndi vhone vhane ra khou ambore dzinganga havha vhathu zwithu zwinzhi zwi no itiwa zwa sialala kana zwa mvelele zwo ḓisendekesa ngavho zwavho vha sia musi vha khou eletshedza vhathu na vhone huṅwe vha vho ḓidzhenisa kha zwithu songo ḓaho u vha maine a zwi ambo vha muthu wa u ponda vhathu vho maine a si vhapondi vha vhathu hu tobo uri vha hone vhane khavho vha khou ḓidzhenisa u fana na musi na musi ri na mapholisa vhane vha khou dzhena kha vhugevhenga a zwi ri si ri tshi nga amba uri u vha pholisa zwi amba u vha tshigevhenga kana u tikedza vhugevhenga hu tou vha uri nga u tshinyala ha zwithu na mbalo dza vhathu dzi tshe na nyofho ya u ofha musiki na mabulayo na u shulula malofha ri vho vha na vhomaine vha no ḓidzhenisa kha hezwi zwithu vhaṅwe zwo thoma vha khou lingedza u thusa kha musi vha lingea ha vha na vhoramabindu vhoramabindu vha vha vhathu vhane mashina vha thetshelesi na vhone vha tshi vhea bindu phindulo ḽi khou vhe ḽa ṱoḓa um eh, miṱuvha ya muthu vhea kana ka foundation kana gai a zwi tshimbilelani na luthihi a zwo ngo vha mvelele yashu kana mvumbo afho mabindu a tshi vho thoma ngori nge kale kale vho a ro ngo vha na mafhungo a masheleni vho makhuluku washu vha sa shumisi tshelede henefho he zwa thoma a vho ngo vha vhathu vha u shuma mabindu kana vha u thoma mabindu nga u ponda vhathu vha shulula malofha vha vha khou tou vhea mabindu wavho uri zwithu zwi tshimbile
hone vhushai na ṱhahelelo ya mishumo vhu nga shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha zwiito hezwi zwa u via tshiṅwe tshine tsha ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓiwane vha tshi khou ita hezwo zwithu eh ndi fhungo ḽa u shaya mishumo vha ḓo wana uri hafha ri na vhathu vhanzhi vho dzhena zwikolo vhaṅwe na mishumo a vha nayo zwino vha ḓo wana uri muṱani hafhanoni hu na vhusiwa na vhunzhi hu na nḓala a hu na zwiḽiwa a hu na muthu ano khou shuma vhaṅwe vha vhathu vho no ḓidzhenisa kha zwenezwo ini eh, ndi havha vhane vha tou tholiwa nga vhathu vho no ngori ri khou ṱoḓa miṱuvha yo imaho nga uri kana tshimbilani ni dzhie muthu mukene na mukene ni mu vhulaye ni mu vie ni dzhie zwipiḓa ni zwi ḓise zwi tshi kha ḓi dudela zwine zwa amba uri havha vhathu vha khou ṱoḓa u tshela nḓala nga nḓila yo vhulaya vhathu nga nḓila yo vha viya Avha vhana vho lambiwaho na u laṱelwa kule nga vhabebi vhavho vha vhonala hani sa zwipondwa zwa vhuvia vhathu? Huṅwe hune wa wana heḽi fhungo ḽi tshi nga ḽi khou dzindela vhukuma ndi miṱani hune khotsi a vha a vhaho tsini. Ndi uri muthu o vha na ṅwana mara a sa a mu laṱela kule, a sa ṱoḓe u mu saphotha nga nga nḓila ifhio na ifhio. Khamusi wa wana mme vha tshi khou struggle nga nḓila dzoṱhe uri vha mu aluse mara khotsi a siho tsini, hezwiḽa zwine nga Tshikhuwa ra ri ndi absent fathers. Zwino arali khotsi a siho tsini, zwi amba uri na vhathu vho no vhiya vha sedza miṱa uri ndi ngafhi hune ra nga kona u wana muthu hune na musi arali ra nga mu dzhia, a hu na muthu o no ḓo tou zwi tevhela nga nḓila yo tou raloho. Mafhungo a Nyelisani a tou vha masinḓa mbilu kha muṱa. Sa mme mubebi, mme a Nyelisani vho wana zwo vha kela maṱari. Nga nṋe ndo pfa zwi songo mpfara zwavhuḓi lini. Ndo ṱuwa nga matsheloni ndi tshi vhuya hafha hayani nda wana vhafhiwa vhasidzana vho bvaho vhavhili na muṅwe wa mmane wavho. zve ndi tshi musa ndo ino vhuya noṱhe muṅwe gai a ri ndo musi ya u dzula hangei na muṅwe muṱhanga e ana na mukumanga na ngo vhuya uḽa muthu ari e ana nda ṱuka nda nda ya mukuma konde musanda ngei dukela zwino ndi tshi ya makonde musanda ndi sokou vhona musanda vho ima vha khou dzunguluwa na founu vha tshi dzunguluwa na founu vha ri upfi shango ḽanga ho wana vhathu vhavhili ngei fhasi tshadani vho lovha vha fhasi anti mafuni

vha dzhia tshira vha tshila mathina badani ho ḓala vhathu kupenga na ngenge dze dza vhathanga vhakuri kha vha ime mukegulu ndela a thi imi ndi khou imea mivhari kha vha ime muṅwe muḓela ndi pholisa ndi khou nyanga u thusa vhone mukegulu ndi ngoho nda mbo ḓi ime ndala nda sa izwi ndi songo funzani na tshibambiri tshiṅwe ndi tshibugwana tshine nda ṅwa dzi nambara founu khatsho ndo dzhia ndo mbo ḓi dzhia tshibugwana tshiḽa vha ri khou ṱuwa thuri kwa sibadela vho ṱuwa zwo ngoni ṅwana wavho kana si ṅwana wa vhona ri swika ngei mapholisa maṅwe ḓela hanengei ya uri a a vhaho a vhathu vha mbo ḓiraiva ambuḽese ya hone vha dzi living mara vha kha ḓa vho founeliwa vhukuma vha ḓo ḓa zwino ah, nṋe ngo ndi dzule fhaḽa hu ḓivha zwa thusa muwane sa muḓi makhotsi vha ḓe ngeno ndayo a ri a ah, o ḓela mini vhone ndari ndo ḓo ṱola muthu ni fhe o viwaho kana ṅwana nga ngori ha ngo uya mulo wa thi ḓivhi vha mbo ḓiri a vha nga ḓo tshuwa vha tshi vha ni ḓo thathiwa mushumoni ndari thi nga tshuwa ngo vha to ya ndi to i ndi wana ngo fha to to red bull hafha to nga to nga sa tshithu tsha

fhethu ha hone manese ano khou kola uḽa muthu uḽa ra ṱuwa nae wa ngeno ngori wa ambara zwitshena wa ngea vhunga ambara zwitshena vha musemekana kha konḓe vha dzo ena ṅwana a ngo a fhedza ṅwatsa ri haningei vha tshimisangi vhari vha songo dzhena vhone vha pfi ndi mini navho a vha mme ya hone vha vha dzheni lini vha khou musitsa ke straight ya hone u bva kha straight ra ra ra ra bula nnḓa vha fukiswa wadini ri wadini angei vho no founela haula vha mathu a vha khou ḓi amba khou ḓinisa kumpha nga bondo na mini ndi nga ḽa zwiḽiwa muthu ndi khou mona muthu muthu hambi na tshimi na mini soko dzhia ndi tshivhea ra ri vho ṱuwa zwino houḽa ngori wo funzea tshi to vhona